Хәр эштә, мәгънәсе хәр эштә тугрылыктан аерылмагыз. Чөнки тугрылык җәннәт ишекләренең берсе дип әйтелә. Мөселман кардәшләр, тугрылыкның истикамәтнең исламда дәрәҗәсе бик олы, урынга бик изге нәрсә.

Тугрылык ул эчебез белән тышыбыз, кешебез белән эшебез, үзебез сүзебез белән гамәлебез бердәмлеге дигән сүз. Чын мусульман э, кулы һәм теле белән беркемгә дә зарар китермәгән кеше дип атала. Димәк, шушы үлчәү белән гамәл иткән кеше берәүне дә сүзе белән дә, гамәле белән дә рәнҗетмәс. Кулы белән эшләгән һәр эше игелек өчен булыр. Теле дә турысын, дөресен сөйләр һәм дөресен әйтер. Сүзе белән хәтерен калдырмас. Мөселман булу үзең белән сүзең, сүзең белән үзең. Тәңгә үзең белән тәңгәл булу дигән сүз. Туганнар тугрылык һәрвакыт кешенең үзенә игелек булып кайтыр. Ислам дине җир йөзенә тугрылык тарата. Мөселманлыкта ялганга урын юк. Әниеңме, әтиеңме, кардәшеңме, бөтенләй таныш булмаган кеше, кешеме, һәр кайсының да алдында тугрысын әйтсен. Үз үзеңә дә тугрысын, дөресен кыласың. Ялган сөйләсәң, җәһәннәмдә булачаксың. Җәһәннәмгә бару юлы ул ялган. Ялган сөйлә ул динсезлек галәмәте. Бер хәдис шәрифтә әйтелә, мунафикның билгесе эчәү ди. Сөйләшкәндә ялган сөйләр, сүз бирсә сүзендә тормас, өстендә әманәт алса, әманәткә хыянат итәр диелгән.

аларның бер бары тик иң бізек иң имансыз кешеләр генә эшлиләр дигән аллаһны пәйгамбәребезне танымаган кешеләр генә эшли алалар мондый эшләрне без мөселманнар эшләмәгән эшләмәгән эшләми һәм эшләмәячәк булганда булган ул бозыклык гамәлләре менә шулар тагын бер тапкыр ялган сөйләү Сүзендә тормау, әманәткә хыянәт итү. Ялган җәһәннәмгә илтә торган юл ул. Бер хәдис шәрифтә әйтелә, ялган сөйләүдән качыгыз, чөнки ялган җәһәннәм ишекләренең берсе диелә. Дөньяда ялган сөйләүдә ялган сөйләүдә бизәк һәм чирканыч юктыр. Ялганчылык иң зур ис Еш карасы ул. Ялганчыларны һич кем инәмәс. Дөресен сөйләгәндә дә ялганчыга беркем ышанмас. Ялганы юлык дип әйтелә. Ялганчыларның ялганы тиз арада ачылыр. Һәркем аның өчен ялыр. Ялганчыга дөньяда да, ахирәттә дә җәза зур. Дөньялык, дөньялыкта аңардан читләшәләр, ахирәттә урыны җәһәннәм түрендә булыр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям мәссәләм әйткән. Ялган җәһәннәм ишекләренең берсе дигән. Ялган шаһитлек, ялган ант итү зур гөнаһ. Аларның җәзасы зур. Бер бер хикәя әйтеп китмәкче. Бер көтүче бер вакыт сарык көтүләр көтеп йөргәндә кычкыра башлый. Бүре килде, бүре килде, минем сарыкларым була дип. Я күрше тирәдә йөрүче көтүчеләр килеп караса, бер нәрсә юк, бүре дә юк, эт тә юк, бер нәрсә юк. Тагын кычкыра, бер ике тапкыр кычкырганнан соң тагын болар кире кайтып китә бүре юк аннан соң тагын өченче тапкыр кычкыра башлагач өченче көнне ме тагын обратно узгач юк ул ялганы бүре бүре дә юк ни дә юк дигән моңар бармыйлар кич белән барып карасалар бөтен көтүен почти ярты көтүен бүреләр тегенең буып китә менә ялганлап башта кешене чакыра аннан соң аңар ышанмыйлар бүре килсә дә күрмиләр шуңа күрә бабайларыбызның әйткән сүзе бар Ялганчының ялганы елан булып үзен чагар дип э, белми генә әйтмәгәннәр. Бер заман бер укып чыккан яшь кенә попны авылга җибәрәләр. Авылга килгәч чиркәүне кай икән белми, бер сабый баланы күрә дә, «Э, безнең сезнең авылда чиркәү барма дигәч, бар да әйдә күрсәтә, барып алып барып күрсәтә. Алып барып күрсәткәннән соң бу поп яшь малайга әйтә, Сиңа бик зур рәхмәт. Мине күрсәттең, миңа күрсәттең, мин сиңа җәннәт ачкыса бирәм дигәч, теге яшь кенә сабый әйтә тыңлар. Син бабай, мине алдалама инде. Син чиркәүнең кай икәнен белмәгәнсең, юл таба алмадың. Җәннәт җәннәт ачкысын каян аласың син дип алдалап мине алар күңелемне күтәрмә дигән. Шуның өчен дә әйткән сүзеңне уйлап әйтергә кирәк телең белән телең белән уйларга кирәк бер хәдис шәрифтә әйтелә кешенең һәр ишеткән очрагын һәр кешегә сөйләп йөрүе ялган сөйләүчегә бәрабәрдер ди ялган сөйләү никадәр бозык гамәл булуын югарыда ачыкладык ә менә сүз тарату Акыллы, акыллы мөселман һәр белгәнне, һәр ишеткәнне сөйләп бирмә, чөнки аның гөнаһы ялганчылык белән бер. Бергә ти, шуңа тигез. Шуңа күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм мөбарәк сүзләрен һич онытмыйк. Һәр ишеткән күргәнебезне анда-монда уңга-сулга сөйләп йөрмик. Уйлыйк, Бәлки ул кеше әйткән сүзләр ялгандыр. Дөрес әйтмидер, безне котырту өчен генә булгандыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям берәү килеп, "Я Расулуллах, миңа мусламанлыкка килүнең бер туры юлын әйт әле. Синнән соң башкалардан сорау ихтияҗы булмасын" дигән. Тумасын ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа әйтә, "Аллаһка ышандыңмы? Соңыннан да шуны шушы истиқамәттән туырлыктан аерылма дигән аллаһтан аерылма тугры кешене дөньяда һәм һәркем сөяр динен сөйгән мөселман тугрылыктан аерылмас ялганчы адәм үзен үз үзен алдар дөньяда ахирәттә аллаһныкы алдамакчы була. Шуңа күрә пигамбәрҗә әйткән дөнья да, ахирәт тә Аллаһныкы ди. Ялганчыга җәза бирүче дә Аллаһ. Димәк, шулай булгач, Аллаһның җәзасыннан качу һич мөмкин түгел. Туган туган э, тугырлыктан аерылмау иң кулай эш һәм кулай юл. Исламның бик затларының берсе булган Абдулкадир

тәңкә алып, баланың пәлтәсенең ішке ягына тыга, чырып җибәр, чырып җибәрмәсен, җуймасын дип. Шул шунда барганда, Багдадка барганда 60 карак чыгып, теге бандит чыгып, буларның кәрванын бу малай кәрванга ярып китә, кәрванын талыйлар. Шул вакытта берәү килеп малайдан сорый, синең нәрсә бар ди, теге әйтә, алтыным бар, 40 алтыным бар ди. Аңар ышамыйча китә, икенче килә, тагын нәрсә бар дия, 40 алтыным бар ди. Бу да ышамый, өченче килеп, 40 алтыным бар дигәч, моны алып бара җитә, теге э, бандитларның башлыгына, теге сораганнан соң бандитның башлыгы әйтә, синең нәрсә бар ди, 40 алтыным бар дигәч, әчеп карасалар, җыртып 40 алтын чыга. Син ничә моны безгә әйттең диләр. Мин әниемә сүз бирдем, дөресен сөйләргә дип. Әнигә әманәт иттем мин ди, шуңа күрә дөресен әйттем дигән. Теге бандитның хуҗасының, җитәкченең күзләреннән яшь чыга. Менә мин күпме кешене алдап йөрдем. Бу нараси бала миңа нинди ант бирде һәм ислам диненә кереп, бөтен талаган әйберләрен талаган кешеләргә, талаган кешеләргә бирә. Менә шуңа күрә дөрслек, дөресен сөйләү, ялган сөйләмәү нинди юлга алып бара. Менә кадәшә сүзендә торуның, тугрылыкның әҗре. Бөтен 60 бандит туры юлга баса. Кардәшләр, Газиздәш э, диндәшләребез нинди кыйммәтләр тудырды бу безнең э, мәгънәсез сүзләр. Иманга омтылу олы зур мәртәбә. Әйткәнебезчә, дөнья Аллаһныкы, ахирәт тә Аллаһныкы. Дөньяда гөнаһ кылганнан соң, гөнаһ кылгансың икән, икән ахирәттә моның җәзасын котылгысыз икәнлегенә инанган булырга тиешсең. Аллаһның барында күрә күрә һәм белә икәнен белеп имамга килергә кирәк. Һичбер вакыт Аллаһ әмер әмерләреннән тайпылмаска кирәк. Һәч һич кем хичма берүз дә Аллаһ андый кылын коткарыр. Әгәр дә без Аллаһны барын берлеген белсәк, без Аллаһка ышанып яшәргә тиешбез. Изге җомга көннәре иртәләре иман иңдергән иңдерсен җанга, сагыш хәсрәт урап үтсен, бәхетле булган барда. Саулыкларга сөенеп яшәү язсын иде һәр кемгә. Яңа аткан таңнар өчен рәхмәт әйтеп, һәр кемдә хәерле булсын иртәләр.

Бәхетле, куанычлы, иманлы гомерләр насыйп итсен Аллаһ субхана тәгалә. Йөргән юлларыбыз уң, сөйләгән сүзләребез хак булсын. Сау сәламәт яшәргә киләсе җомгаларда барыбыз да куанышып шатланышып күрешергә насыйп булсак иде.